Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-ħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi tliet snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru L-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem, mal-2,500 isqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja li la l-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Appostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum.

L-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tal-bnedmin tal-lum fuq kollox, tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu, huma wkoll il-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U ma hemm l-ebda ħaġa li hija tassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Din l-ewwel sentenza li biha l-Isqfijiet Konċiljari jiftħu l-kostituzzjoni pastorali fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum, aktarx li hija l-aktar waħda mis-sittax il-dokument li ġiet ikkwotata u li baqgħet titfakkar, Id-dokument Gaudium et Spes kien l-aħħar wieħed li ġie approvat, proprju lejliet l-għeluq tal-Konċilju, iżda dan ma jnaqqas xejn mill-importanza kbira tiegħu, anzi, forsi minħabba l-qawwa tal-messaġġ li riedu jgħaddulna r-rgħajja tal-Knisja, huma ddeċidew li jħalluh għall-aħħar. Eżattament 101 sena qabel, il-Papa Piju Disa', mal-enċiklika tiegħu Quanta Cura, ippubblikata fit-8 ta' Diċembru tal-1864, kien żied ukoll dak li baqa' magħruf bħala s-sillabu tal-erruri, jew inkella lista ta' tmenin żball, spiss imsejħa ukoll ereżiji tad-dinja ta' dak iż-żmien li l-istess Papa kien diġà tkellem fuqhom u kkundanna f'dokumenti, kitbiet u diskorsi li għamel qabel. Kienet attitudni ta' Knisja imbeżżgħa minn dinja li għal bosta raġunijiet ma setgħet qatt taqbel magħha. Knisja li għalkemm matul is-sekli xterdet mad-dinja kollha, imma issa kienet ħasset il-bżonn li tiddefendi lilha mis-soċjetà stess li kienet qed tgħix fiha. Kienet saret knisja fortizza, lesta li tilqa' għall-attakki ta' dawk stess li kienet mibgħuta biex tevanġelizza. Kienet attitudni li sa nofs is-seklu għoxrin kienet espressa b'mod mill-iktar ċar fost l-oħrajn fil-verżjoni bil-Malti tal-Innu tal-Papa, Għalxejn l-għedewwa jridu jġarrfu l-ħitan. Sa tmiem il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni, l-attitudni tal-Isqfijiet kif espressa fil-Gaudium et Spes kienet għal kollox differenti. L-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tal-bnedmin tal-lum huma wkoll il-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U hawn huma jagħmluha ċara li m'għandu jkun hemm l-ebda eċċezzjoni. Ma hemm ebda ħaġa li hi tassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Fid-daħla tiegħu, id-dokument jirreferi għat-tibdiliet kbar li kienu bdew jidhru f'diversi oqsma tal-ħajja, dawk soċjali, psikoloġiċi, morali u reliġjużi. L-Isqfijiet jiktbu fuq dak li huma jsejħulu nuqqas ta' ekwilibriju fid-dinja. Imma ma jonqsux li jfakkru wkoll fix-xewqat l-aktar universali tal-bnedmin u l-mistoqsijiet l-aktar profondi li huwa jagħmel. Il-Gaudium et Spes jikkonsisti wkoll minn żewġ taqsimiet ewlenin, kull waħda minnhom maqsuma f'bosta kapitli differenti. L-ewwel taqsima hija fuq il-Knisja u s-sejħa tal-bniedem. Fiha jistqarru li huwa l-istess Spirtu li jqanqal lill-poplu ta' Alla biex jilmaħ il-preżenza ta' Alla fil-ġrajjiet, fl-esiġenzi, fix-xewqat tal-bnedmin l-oħra ta' żmienna. ewlieni f'din it-taqsima huwa kapitlu fuq id-dinjità tal-persuna umana. Isegwu wara kapitli oħra fuq il-komunità tal-bnedmin, fuq il-ħidma tal-bniedem fl-univers, kif ukoll fuq il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Imbagħad, fit-tieni taqsima ta' din il-Kostituzzjoni Pastorali, il-Konċilju jgħaddi biex jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd għal xi problemi partikolarment urġenti ta' dak iż-żmien u li l-aktar kienu jolqtu lill-bniedem. Ma setax jonqos li l-Isqfijiet jiddedikaw l-ewwel kapitlu ta' din it-taqsima għall-promuzzjoni tad-dinjità taż-żwieġ u l-familja. Imma huma kitbu wkoll fuq l-iżvilupp xieraq tal-kultura, fuq il-ħajja ekonomika u soċjali, fuq il-ħajja politika, il-ħidma favur il-paċi u l-bini tal-komunità tal-ġnus. Huwa evidenti li b'din l-attitudni l-ġdida tagħha fil-konfront tad-dinja, Il-Knisja ma ddeċidietx li tinjora dak kollu li fis-soċjetà kien imur kontra l-valuri evanġeliċi li tħaddan, imma xtaqet li tinżel mill-għoli tas-sedia maġisterjali li kienet fuqha u ma tkomplix tiġġudika u tikkundanna lill-umanità. Ridet twarrab il-pedestal minn taħt riġlejha biex, fuq art komuni mal-bnedmin l-oħra, tipprova tifhem id-diffikultajiet tagħhom tħoss magħhom, takkumpanjhom u tagħmel l-almu kollu tagħha biex tgħadirhom u tgħinhom. Matul l-istess Konċilju, il-Knisja kienet diġà eżaminat fil-fond lilha nfisha u ddokumentat ir-riflessjonijiet tagħha f'kitbiet oħra, b'mod speċjali fil. kostituzzjoni dogmatika Lumen Gentium, imissa hija riedet ukoll tħares 'il barra minnha nfisha u waqt li tieħu mit-teżori tat-tagħlim tal-Vanġelu tgħin bl-aħjar mod li tista' lill-bnedmin kollha ta' żminijietna kemm jekk jemmnu f'Alla u kemm jekk ma jagħrfuhx. L-Isqfijiet kienu ċerti li jekk kull bniedem jagħraf id-dinjità li għandu u jifhem aħjar is-sejħa sħiħa tiegħu, allura huwa jfittex li jaħdem għal dinja aħjar mibnija fuq l-imħabba u l-għaqda fraterna bejn kulħadd. Mill-promulgazzjoni tal-Gaudium et Spes tal-lum għadda aktar minn nofs seklu. Dawk li f'dak iż-żmien kienu għadhom tfal jew żgħażagħ illum saru nanniet u bużnanniet. Oħrajn mietu. Fl-istess waqt, id-dinja li kienet diġà bdiet tkun deskritta bħala villaġġ globali minħabba l-iżviluppi kbar li seħħew fl-oqsma tat-trasport u tal-komunikazzjoni, illum sirna nqisuha sempliċiment id-dar komuni tagħna. Sirna aktar konxji mill-problemi tagħha milli konna dakinhar. Forsi wkoll li l-għajta tagħna favur dinja aħjar kibret. Imma dan ma jfissirx li l-għawġ u t-twegħir ta' dakinhar nistgħu ninsewh. Meta niflu sew, it-temi kollha li titratta dwarhom il-Gaudium et Spes, jidher b'mod mill-aktar ċar li dak li kien urġenti dakinhar għadu daqstant ieħor urġenti illum, li l-problemi tas-soċjetà ta' matul is-sittinijiet, għadhom il-problemi tagħna, li dak li iddiskutew u kitbu fuqu l-Isqfijiet aktar minn nofs seklu ilu għadu fuq l-aġenda tas-soċjetà diġitali ta' żmienna. Minkejja kull xenqa għall-paċi, għadha hemm it-theddida tal-gwerra. Minkejja t-tkabbir ekonomiku ta' żmienna, għadu hemm il-faqar trement li jgħixu u jmutu fih tant popli. Għadu hemm, u forsi kiber, id-diżastru uman tal-migrazzjoni, fejn miljuni ta' bnedmin ikollhom iħallu djarhom u jaħarbu minn pajjiżhom biex ifittxu kenn għalihom infushom u futur aħjar għal uliedhom. Għadu hemm l-isfruttament u l-qerda tal-ħolqien ta' madwarna minħabba il-qligħ ta' xi ftit. Għadna naraw iż-żebliħ tad-dinjità tal-persuna umana. It-tifrik tal-istituzzjoni tal-familja bil-weġgħat kbar li dan jikkawża lill-membri tagħha, speċjalment lit-tfal. It-telf ta' fiduċja li bosta popli llum qed ikollhom fis-sistema politka u f'dawk li huma fdati bit-tmexxija tal-popli. U l-lista tkompli titwal. Dawn huma biss ftit min-niket u tħassib tal-bnedmin tal-lum, fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu, u li l-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni rrefera għalihom aktar minn nofs seklu ilu. Iżda magħġuna magħhom fl-istess soċjetà nistgħu nilmħu wkoll l-hena u t-tama, il-gaudium et spes, tant persuni minn kull nazzjon u minn kull twemmin reliġjuż li mimlijin ħeġġa u spiss bil-moħbi jagħtu s-sehem tagħhom f'diversi oqsma tal-ħajja. Huma dawn l-hena u t-tama tal-Knisja u tad-dinja ta' żmienna. Iċ-ċirkostanzi fid-dinja minn żmien il-Konċilju sal-lum inbidlu drastikament. Imma l-prinċipji li l-Knisja trid timxi fuqhom fir-relazzjoni tagħha mad-dinja jibqgħu l-istess, jiġifieri li tfittex id-djalogu mal-bnedmin kollha, li tkun ta' servizz għal kulħadd u fuq kollox li jżomm f'moħħha u f'qalbha li d-dinja hija magħmula minn persuni li diġà ġew mifdija. Għalhekk, il-missjoni tagħha li trid twettaq b'ħafna umiltà u ħafna rispett hija dik li twassal lill-popli l-aħbar it-tajba ta' din il-fidwa. Ma nistgħu qatt inkunu Knisja f'oppożizzjoni ma' dinja li Alla tant ħabbha u li għaliha ta lil Ibnu stess. Hija għalhekk din l-insistenza tagħna li anke llum għadna nistgħu nisħqu li l-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni seħħ imma għad irid iseħħ. Huwa biss meta nipperswadu lilna nfusna minn din ir-realtà li forsi nistgħu nibdew nagħżqu l-għalqa ta' dokumenti li tana ħalli fiha niskopru t-teżor moħbi li hemm midfun. Mill-banda l-oħra, jekk il-Konċilju jibqa' għalina biss ġrajja tal-imgħoddi, allura nkunu ħatja li tfinna dan il-wirt kbir, inkunu tlifnieh aħna u tellifnieh ukoll lil ta' warajna.